Jgħidu illi iblah huwa mhux dak li ma jiżbaljax, għax naturalment jekk mhux ħa tipprova m'intix ħa tiżbalja, allura jekk tiżbalja sinjali li provajt, però l-iblah huwa illi ma jitgħallimx mill-iżbalji tiegħu stess jew mill-iżbalji ta' ħaddieħor. U illum ħa nippruvaw inkunu inqas boloh billi nevitaw tliet żbalji komuni illi jagħmlu ħafna ħafna ħafna nies f'Jannar. L-ewwel żball huwa illi jekk inti f'Diċembru kilt iktar mis-soltu, f'Jannar tipprova toqgħod ħafif kemm jista' jkun. Dan huwa żball, għax ġismek għandu bżonn ċertu fuel. Il-fuel, aħna m'aħniex karozzi, mhux ħa nġibuh mill-petrol, però ħa nġibuh mill-ikel. Jekk il-karozza tagħna, illi huwa ġisimna, mhux qed taħdem kif suppost, mhux ħa twassalna fejn irridu. Għaldaqstant, il-karozza ħa ttina ħafna problemi u forsi tieqaf f'nofs triq. L-istess aħna, ħa nifqu nofs riħ fejn tidħol saħħitna u fejn ħa jidħol anka dak li nixtiequ nagħmlu fejn jidħol il-fat loss. Allura, jekk ġisimna mhux qed jaħdem sew, ir-riżultati mhux se jiġu sew lanqas. Mela, number one, araw li qed tieklu biżżejjed, mhux iżżejjed ovvjament, imma mhux innieqes. Dak huwa żball komuni ħafna. Żball numru tnej huwa li jiġru jmorru jagħmlu xi gym membership, pereżempju, biex jgħidu isma' jien għamilt din ir-riżoluzzjoni illi rrid immur il-gym. Meta fil-verità, per eżempju, fil-każ dak li jkun b'mod partikolari, il-gym forsi ma jgħoddx għalik. Għaliex? Għax forsi inti jkollok bżonn iktar għajnuna b'mod personali. Allura iktar ikollok bżonn ta' personal trainer jew ta' coach, jekk inti ħa tittrenja ġo grupp jew jekk ħa tittrenja waħdek. Tajjeb? Allura, sforz anke l-għaġla u l-ġenn, dak li jkun jaqbad u jinkiteb f'xi ħaġa, Forsi hemm min anke jispiċċa jagħmel xi membership għat-tul taż-żmien, illi jsibu huwa illi wara ftit għax m'għandhomx l-għajnuna, għax huma forsi qegħdin anke waħedhom, jaqtgħu qalbhom, jifqu u laqqas sħaq il-ħin, il-flus, u anke dak qisu n-nervi illi inti kellek xi ħaġa f'moħħok però ma wettaqtiex. Għaldaqstant ħa nappellalkom illi intom qabel ma tagħmlu pass fejn jidħol il-health and fitness tagħkom, immaġinaw, għidu isma', dil-ħaġa li se nagħmel jiena, Nimmaġinani nżommha għat-tul taż-żmien. Kieku din kellha taħdem, nista' nżommha? Kieku din kienet xi ħaġa ħa tagħtini r-riżultati, ħa nibqa' nagħmilha? Jekk iva, ngħidilkom iva, go ahead, u kwalunkwe ħaġa li kontu ħa tagħmlu jew kien beħsiebkom tagħmlu, agħmluha. Però jekk taħsbu illi wara ġimgħa, ġimgħatejn, xahar, xahrejn din ħa twaqqfuha, ibdluha ħalli ssibu xi ħaġa oħra. Għax l-importanti mhux x'nagħmlu f'qasir żmien, però x'nibqgħu nagħmlu għat-tul taż-żmien. Għax ir-riżultati ħa jiġu b'dak li nagħmlu ta' spiss, mhux dak li nagħmlu ta' kultant. Mela, żball numru tnejn huwa l-isforz, l-għaġla u l-ġenn nagħmlu xi ħaġa li mhux ħa twassalna għal fejn nixtiequ u naturalment imbagħad nispiċċaw inċedu. Żball numru tlieta huwa komuni ħafna wkoll, illi nissuppervjaw u ma nfittxux l-għajnuna. Jew inkella l-għajnuna nfittxuha biss minn xi websajt tal-internet. Naturalment, meta hemm l-informazzjoni b'mod ġenerali, din ma tappellax bilfors għalik b'mod personali. Ġifieri anke pereżempju f'dal-video se nagħmel jien, Ta' spiss insemmi ngħid isma' ħudu pariri mingħand pereżempju nutritionist, id-dietician tagħkom, mingħand il-coach tagħkom, għax kull individwu huwa differenti. Jien nitkellem b'mod ġenerali u naf ukoll illi ħafna websites jitkellmu b'mod ġenerali wkoll. Għaldaqstant qabel ma tgħid isma' dik li qrajt jew dak li smajt jgħodd għalija żgur, dejjem fittxu l-għajnuna. Jekk għandi bżonn parir legali ħa mmur għand avukat, m'iniex se mmur għand accountant. Jekk għandi bżonn parir fuq kif nagħmel il-budgets tiegħi ħa mmur għand accountant mhux għand avukat. l-istess f'dan il-qasam. Tfittxux l-opinjoni tal-neighbour tagħkom, tfittxux l-opinjoni ta' x'inhi tgħid pereżempju n-nanna, tajjeb, għax kulħadd għandu opinjoni u idea u forsi dak li ħadem għan-nanna ma jaħdimx għalik u vice versa. Għaldaqstant, fejn jidħol il-health and fitness, ħudu l-parir ta' coach professjonali, fejn jidħol l-ikel anke ħudu parir ta' nutritionist, dietician, eċċetera, eċċetera, ħalli intom kemm jista' jkun tkunu fuq it-triq it-tajba. Mela żball numru tlieta huwa illi nfittxu l-għajnuna mingħand nies illi forsi mhumiex esperti fil-qasam, mhumiex kwalifikati f'dik l-erja. Nispera dawn it-tliet tips jgħinukom biex ma tagħmlux l-iżbalji li għamlu ħafna nies dan iż-żmien u fejn nista' ngħinkom kellmuni nieħu gost ħafna nkun t'għajnuna. Niltaqgħu s-sena mill-aqwa!